Минем училищедагы укытучыларым, алар гаҗәп, Ширияздан абый Сарымсаковның исемен генә әйтми тора. Ул безнең курс җитәкчесе иде, актерлык осталыгы буенча укытучым иде, ә тел буенча укытучы минем Габдулла абый Шамыков иде. Габдулла абый Шамыков, уйлап карагыз, үзе мәсәлләр яза, үзе һәрвакыт даими рәвештә Сәхнәдән чыгыш ясый нәфис сүз белән һәм Шираз абиның ассистенты булып данлыклы, атаклы Хөсәен абый Уразиков иде. Менә нинди укучыларда укыдык һәм мин анда укуым белән үземне шундый педагогларда укуым белән үземне бик бәхетле саныйм. Дилүс абый ул рольдән баш тартканда, миңа әйтте Рифкат абый килеп, иртәгә репетициягә киләсең, минем белән Гайфи роленә керәсең. Билетлар ике айга алдан сатылып беткән. Җиде көн рәттән уйныйлар күк капусын. Өч көн уйнауга бик кенә э, э, ашыгыч кына телеграмм килеп төште нидән Ленинградтан Рифкат абины Моабит дәфтәренә съемкага кинога чакырганнар. Миңа кичтән әйтте бу, Э, менә нинди менә телеграмма мин иртәгә китәм син әзер Бер мин әйтәм, болай әзер шикелле, мин иртәгә сиңа репетиция бирерләр, мин китәм. Мин әйтәм, барыгыз, Рифат абый, хәерле юл, озаграк йөреп кайтыгыз, дим. Шуннан соң без инде алга таба алышып уйнарга тиеш идек. Минем бу бераз әрсезлегем булды, бераз ятсызлыгымны. Рифкат абый уйнаган көнне, ул көнне дә киләм дә театрга, Рифкат абыйның грим бүлмәсе яныннан үтеп китәм, күренеп. Күреп ала. Кер әле, әйдә, Җәлил, син генә уйна әле бүген. Бил инде, рәхәтләнеп! Колумбиядән режиссер чакырабыз. Колумбиядән режиссер сайлый артистларны. Монысын тәкъдим итәм, монысын тәкъдим итәм. Болар бит күргәннәре дә юк Хәлим абыйның. Шуннан соң Кытайдан килә бер режиссер. Менә шушы артистны бирерсез әле уйнарга. Шуннан соң Франциядән килә режиссер. Хатын-кыз уйнарга артистыгыз бармы? Мин әйтәм, дөнья артистлар йөри, юк, менә шушы артист кирәк миңа, ди бит. Нишләтәсең? Ну бит менә международный артист Хәлил Җәләлов.
Аллаһуммә әнзәлнә мин зәләмнә. Бәрәкаллаһу фиһ. Бирахмәтикә. Син инде, энем, комсомол кеше. Синең Аллаң да, муллаң да юк инде. Шулай да дога кылганнан соң битне сыпырып кую кирәк иде. Агыйдылның аръягында борчак чаба суашлар. Борчак чапкан суашлар күк Интегәрүзнең башлар. Интегәрүзнең башлар. Гомәр баба. Мин бит сине колхозга керергә дип үгетләргә килмәдем. Менә бу юлы минем максатым бүтә.
Соң алай булгач, Не нәрсәгә дип килдең соң инде безгә? Менә бабай.
Син бит колхоз дигән сүздән башка сүз белмисең. Ярар инде.
Белем ягыңда чамалы күрәм. Безнең авылның теге тел Ибрай әйтмеш, ни чамалы. Син бит бөтен сөйләгән сүзең колхоз якты киләчәк. Киләчәк. Колхоз безгә бу тормыш бирер. Бирер.

Эшли башлаган өчен әйтеп киттем анда, бер-ике роль дип. Эшли башлагач та мин рольләргә кытлык булмады. Әле вакытта яш идек, энергияле идек. Роль артыннан рольләргә кытлык булмады. Киләчәк көннәрдән куркаммы? Ник сузам вакытны билгесез, арсам да, талсам да, янсам да, бу кичәм елларга киргесез. Яшь идек, энергичный идек эшләргә талпынып тора идек мин беренче елны эшләгәндә менә беренче елны керүгә ата хакы тәңре хакы э, аның артыннан ук зөбәйдә әдәм баласы аннары китте э, күзләр нинди иде э, бөтенесендә рольләр зур рольләр тагын Менә бу Чыңгыз Айтматовның Гүзәл мәсәл, Таң хуҗа Насретдин куелды, анда икесе роль. Менә шундый итеп башланып китте. Анда имән, карама, җүкә, шомырт агачлары шаулап урам уртасында үсеп утыралар. Без инде кайтуыбызны билгеләп үтик дип, кеше шикелле, кеше шикелле өстәл артына утырмадык, Ә авыл уртасында үсеп утырган шау яфрак ярган имән ботагына менеп билгеләп үткән идек. Менә минем Әюп дустым монда, ул миңа ялганларга бирмәс. Менә та әйтеп куям, мин беркайчан да эстрададан ят сүз сүз әйткән кеше түгел. Мин анда да сәнгатьнең югарылыгын, сәнгатьнең чисталыгын сакларга тырыштым. Әлбәттә, көләй анда юмор ни бар. Юк, ул бик югары юмор. Ие, мин аны бер кайчанда теге түгән менә ансын әйтеп куям. Хәзер дә мин кабул итә алмыйм. Сигалар һаман кимдик тирәсендә түбәнрәк тә китәләр куя хәтта. Менә ул татардагы юмор ул бит проблема. Ул беләсезме?
Менә китапларны җара язмасаң язмыйсың, хит укырга кирәк.